X'inhi din tal-quiz? Eh, illum ħa nagħmluh rikupju għal back to bacon, tajjeb? Eh. U għakun qed ngħidlek frażi u inti tgħidli min qala minn dawn in-nies, taf kif? Ma żomma, min ħajla bjien? Mhux intaw biss. Eh, Tlaqna, bdejna. L-ewwel frażi. X'għandna? Grizz jew Robert jew Grizz? Bravo! Waħda tajba. Ejja. Kif qed tħossok? Ah, la, qed nieħu gost It-tieni kważi. waħda. Ejja. Im- Minn qala minn dat tlieta. em, Jiena qala minn qala għala mit-terri ma ngħid xejn għax nispiċċaw jispiċċaw eża bħal bajt u bacon dawk spiċċaw mingħajr il-bajt. Sewwa. Ġifieri ejja naqbżu fuq xi ħaġa oħra ejja morru

Kif aħna alright? Tajjeb, kif inti Sanders? Le, jien Sander Minares. Anders? Le, ħallja, ħallja. Fuq xi se nitkellmu llum, fej se joħodna l-etikett? Illum ħankunu qed nagħlmu lil bdaba tu annimali bħalek fuq xi ħaġa illi vera norbotha miegħek jiena. Eh, mela ħan nitkellmu dwar l-arti. Le dwar il-ġobon. Ġobon. Għax meta tinża żarbun apparentament raħta blu ċiż toħroġ lok. Grazzi bħal dejjem tal-komplimenti li tini sur market. Jien hekk minni ta'. Komplimentu sminni. Parti mill-etikett ukoll sander ta'. Eh. Mela Ejja ngħidu qed baqa' għandna din il-biċċa ta' ġobon tajjeb quddiemna. Biċċa ġobon. Qed tara, din hija ġobon fina. Kieku inti kif taqbad u taqta' biex tikol minnha? Eh, kieku jiena eh, forsi nieħu biċċa minn nofs. U tagħmilha hekk, eżempju hekk, eh, tħaffel. Eżatt, biex isni ma naħlijiex. Ħażin! Mhux hekk għattien. Dak kif jagħmlu l-bdabat, annimali, u slavaġ bħalek. Grazzi dejjem. Ġobna, kejk, kull ħaġa li għandha forma huwa importanti li bl-etiket tiżommilha l-forma tagħha, allura ġobna għandek taqtaħħa b'dana il-mod. Umbat, tajjeb ngħidlek li dik ma tikoliex dik ta' għaxxara u tikola tajjeb. Sew, tajjeb. Grazzi, eh, vera. Grazzi li nisma' ħanajdlek aneddotu ħelu. Eh. X'ġobon hu dak illi jixbah lilek? Jixbah lili, eh, jien naf Ta' toqbax bla moħħi. Grazzi tal-li bħal dejjem eh, spiċċaj tajjarni. Memx imniex, ta' imniex, imniex, Anders. U minn hawnhekk. Dik il-ket tiegħi sura rifsuha naħseb. U n-naħa l-oħra hemm Ivet li tħiġ kemm tħobb il-klarinett u jiena min jien rej. Markett, Selli li għal sħabek tan-nett. Le aħna tal-wan ja ħasra. Tal-wan, sorry mela. Is-sur Markett imqabbad miegħek. Isma, illum inzerta huwa l-jum iddedikat Lit-tabib tal-familja. Għandek tabib tal-familja? Jien għandi tabib fil-familja, mela nek jinsellimlu. Fil-familja. Ah, kemm xej jiġik. Insomma, jien għan il-taqa ma' personalità li huwa tabib ċelebri u koll u jaħdem f'post partikolari. Għamlu il-taqa Ġan, Illum hija l-ġurnata iddedikata proprja lit-tabib, dax-xogħol li intom tagħmlu minn filgħodu sa filgħaxija u min jaf x'taraw fih. Xi ġegħlek tkun tabib? Li mexxietni għal dil-karriera hija li inti taħdem ma' nies punt vulnerabbli, tajjeb? Li għandhom bżonnok. Eżatt, li vera vera għandhom bżonnok. Ix-xogħol onestament inħobbu ħafna għaliex inti l-ewwel nett m'intix taħdem mal-pazjent biss, imma qed taħdem mal-familja tiegħu, qed taħdem mal-ħbieb tiegħu, imma jolqot ħafna wkoll dak li hu forsi soċjali, psikoloġiku, anka b'xi mod ieħor spiritwali. Jiġifieri huwa xogħol li jekk nieħdu bis-serjetà jista' dik sodisfazzjon għaliex inti tista' tara persuna vera tinbidel. Jew ħajtu dak li jkun proprja qed tara isu terġa' tittrasforma lura għal dak li tista' tkun prattikament. Qed tara x-xogħol ma jafx. U jien ma rridx noqgħodlok ħafna iktar ħin. Ġann, awguri lilek, lit-tobba kollha. Nagħmlu ħafna nies ferħanin. Ekku, ekku. Grazzi lilkom. Dak kien kollox għallum, tuffiħa kuljum iżżomm it-tabib il-bor. Eh, sa kemm ma tixraqx fit-tuffiħa.